L-istorja twila tar-rivista Satar ma żammitx lil dan il-magazine milli jimxi maż-żminijiet. It-tim tagħna ltaqa' ma' Chris Giordano, wieħed mill-edituri tas-Satar, sabiex jitkixxef dwar l-innovazzjoni lil hinn mid-dehra aktar ikkulurita ta' din ir-rivista.
Is-Satar beda fl-1971, kien fil-pjanijiet tal-Moviment Qawmien Letterarju dak iż-żmien, Kien hemm persuni prominenti fid-dinja tal-letteratura Maltija, inkluż nsemmi mqar wieħed il-mibki Professur Oliver Friggieri fost l-ewlenin. Minn hemmhekk beda joħroġ kull xahar, kull xahrejn, fil-bidu ma kienx dejjem l-istess. Imbagħad, Fl-1976 is-satar għadda f'idejn l-MUT u baqa' dejjem jikber fil-popolarità fost l-istudenti Maltin, speċjalment dawk li jħobbu l-qari u l-letteratura Maltija u dawn l-affarijiet. Fl-edizzjonijiet il-ġodda tas-satar, l-ewwel nett tajjeb ingħidu huwa wkoll kontinwazzjoni tax-xogħol tajjeb li kien isir qabel, imma fl-istess ħin hemm ċerta arja friska wkoll. Nistgħu nistennew artikli interessanti u informattivi u divertenti wkoll għaliex le, miktubin b'Malti tajjeb u fl-istess ħin anki b'disinn li hu attraenti għall-ġenerazzjonijiet u d-dinja tal-lum. Kif qed ngħidu, l-internet joffri opportunitajiet kbar. Ewlenin fosthom huma, pereżempju, li s-satar jista' jkun aċċessibbli miegħek il-ħin kollu. Jiġifieri inti tista' taqrah anki minn fuq mobile jew tablet, mhux bilfors iġġorr il-ħarġa fiżika f'idejk u jekk insejtha ma tistax taqrah. Apparti minn hekk, ovvjament, l-internet joffri ċerta ċerti opportunitajiet bħall-interattività, pereżempju qed taqra dwar kantant, Tista' tagħfas fuq il-ħolqa u jieħdok mill-ewwel fuq l-artiklu relatat miegħu fuq l-internet. Qegħdin noffru anki files awdjo, mela inti tista' tisma' s-silta tinqara wkoll, apparti li taraha miktuba quddiemek. Opportunitajiet oħrajn bħal dawn. Is-siġra ta' Oliver, Trevor Zahra. Darba kien hemm siġra speċjali. Kont tmur tittawlilha filgħodu u ssibha mimlija larinġ.
Is-sagħtar dejjem kien, u importanti ħafna li jibqa', jikkollabora pratikament ma' kulħadd. Jiġifieri aħna nista' ngħid nikkollaboraw ma' kull min hu interessat fil-qari, fil-Malti, fil-letteratura, fit-tfal. Nikkollaboraw ma' ħafna individwi, huma numerużi sew l-individwi li jkunu involuti f'kull ħarġa, u anki ma' diversi entitajiet, governattivi, kummerċjali, huma x'inhuma. Ewlenin fosthom, pereżempju, fost l-entitajiet insemmi l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. illi appuntu ġġib 'il quddiem il-qari, tippromwovi kitbiet tajbin għall-istudenti u fil-fatt tgħinna ħafna billi tuża pereżempju s-satar fil-sessjonijiet ta' qari li jkollha u anki billi tappromwovih bħala qari tajjeb bil-Malti. Il-qarrejja jistgħu jikkontribwixxu b'diversi modi. L-ewwel qabel kollox l-aqwa mod huwa billi jaċċessawh mill-internet, satar dot org dot mt, u jkunu jistgħu jaqrawh minn hemmhekk. Però apparti minn hekk jistgħu jikkollaboraw ukoll billi jgħaddulna l-fehmiet tagħhom li aħna għalina huma importantissimi biex dejjem naraw li qegħdin nolqtu l-gosti tagħhom biex jekk hemm xi ħaġa li tista' ssir aħjar, ovvjament issir biex inżidu l-interess u nżidu l-imħabba u l-għarfien lejn il-qari u l-letteratura Maltija, anki billi jibgħatulna xi kitbiet li jistgħu jiġu ppubblikati fis-Satar, u anki għaliex le, pereżempju, billi jieħdu sehem fil-kompetizzjonijiet li jkun fih.